so yes awor bo video aki mi ta bai splika splika bosnan kiko e kolor ta ken ki e kolor ta di esun ku bosnan ta yama Hesus paso su su su su nome no ta Hesus you know bo sa paso e ta su nacionalitat ta hebreo. Anto hendenan, anto den hebreo su nòmber ta ta ta otro. Bo komprendé? Pasobra a kijk wak nò, e nòmber di Hesus ta un nòmber di e ta e ta bin f'e e grik, bo komprendé? Na a kambia su nòmber, na a kambia su su su uiterlijk tambe. So e no ta kijk lak. Nan siña nos ku Hesus, esun ku hendenan ta yama Hesus, su wil, su su su su nòmber ta Yahawah Shai, anto esun ku bosnan ta yama Dios, su nòmber ta Yahawah. Yahawah ku Yahawah Shai. Wèl, nan a siña nos ku Yahawah Shai ta un un hòmber blanku ku kabai lagu ku bo sa to ku ta ku ta stima tur hende ku kiko kiko, no? pero no, no ta asina, no ta asina paso e dia ku Yahawashai ta bini bèk en en en en no ta bini pa papia paso e lastu bia ku ku el a bini na na mundu el a bini pa papia pero awaki awoki awoki e no ta bini pa papia mas wehcho awoki e ta bini pa duna hende lokual nan tin ku haña wehcho bo sa pero Prome e video aki mi ke splika bos nan su koló. Anto mi tambe ke splika bos nan ku nos e hendenan ku nan ta yama negro, negro e hendenan di indian. Na Aruba tin hopi hende ku ku ku ku ta komprende ku bos nan voorouders tabata de Arawaka indians you know. Pero e palabra indian ta nifiká brutu. Dus, igual ku e hende blankunan, nan a yasi, nan a hasi yen kos sushi ku nos no so. Pero awo ku mi mi ta bai spliká bo esnan kiko ta ki ki ki e koló ta di Yahuasha, esun esun ku bosnan ta yama Hesus, su nòmber ta Yahuasha. Ora mi ta bai na Revelation, Revelaton,

Okay, this uh, Revelations chapter 1 verse 10. I was in the spirit on the Lord's day, and I heard behind me a great voice as of a trumpet. So John tabisa e e, e tabata sinti su mes bon, no? De dia dia dia hawa, no? Anto patrasi je, ela tende un un un un un un, uh, un stem masha duru mes. Ento, vers elèfen, Saying, I am Alpha and Omega, e e stèm di, Mi ta Alfa ku Omega, the first and the last, esun promé anto tambe esun di las tu. And what thou seest, write in a book and send it unto the seven churches which are in Asia. So.

Tira, en anto Sardis, en Filadelfia, en anto Laodicea. I turned to see the voice that spake with me. Dus John, el a, el a bira pa wak ta ken, ta ken a papia kuné. And being turned, I saw seven golden candlesticks. Dus, ora el a bira, el a mira shete golden candlesticks. Anto e candlesticks ta representa e, e, e shete. e shete misanan. And in the midst of the seven candlesticks on like unto the son of man. Dus, anto meimei den e e e candlesticksnan, el a mira Yahushai, clothed with a garment down to the down to the foot. Dus e kos, e kos kikoe ta bisti, e tin bisti, ta e kosnan nos tabata bisti prome nos a bai den slavernij. Bakech?

So, bo ta wak aki, e tin un kos, un gòrdel di di oro bistí. E tempunan e hendenan ku ta bringa den e soldatnan, e warriorsnan di ántes, nan ta bisti e kosnan pa pa protegá nan bo sa e ni bo nirenan, tur e kosnan ku bo tin aden, no? Anto e e tin un di di oro. Paso su tata e ta traha cu um cu palunan, weet je, uh, carpenter. E tabata un, un carpenter. Anto e temponan e hendenan uh, ta rico, weet je. Bo, bo, bo kech? Anto, me busy. Also, awel, e, e tin un, un gorde di oro, bisti. Uh,

asina su kabay ta asina aki, blanko, anto e struktur ta asina aki, wak, wòl, manera wòl, anto as white as snow, dus blanko manera sneeuw, and his eyes were as a flame of fire, su wowonan. tabata corá. Anto no no no su wowonan mes pero e blanco di su wowonan tabata corá wak. Ora nos hende tin stress wechi ora nos hende tin stress por sa e blanco di bo wowo ta bira corá wechi anto tambe cu ora bo ta bebe hopi anto ya hawe shai e tabata e tin e tabatin hopi stress anto e tambe tabata bebe hopi bebiña

mira Genesis. Genesis chapter 49, Genesis hoofdstuk 49. His eyes shall be red with wine, and his teeth white with milk. So, nan ta bisa su wowo ta bin kora di bibiña. Anto su djentenan blanku di lechi. Anto lechi ta nifiká knowledge. E ta sabí, wèt ju? Bo kèch? E ta sabí. tin un mas spika un tiki sea no ok bek ora mi ta den revelashon trobe revelation chapter one versiculo dies sinku vers fifteen en es ais en his feet like unto fine brass, anto su pianan ta ta ta ta manera brass, brass na hulandes ta brons, na e papiamentu mi no sa laga mi wak si mi por busk'é, wak ora bo tin e Olimpiese spelennan bo tin oro, zilver, anto

Anto, wak, nan a siña nos ku Yahushai ta un hòmber blanku, wak. Esaki ta gewoon normal bres, wak e. E tin koló kaba, e ta koló bruin di su mes kaba bo, wak. Anto, nos a sigui Revelashon chapter uno, vèrsitiko, vèrs fifteen. and his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace. Awel, ta su pia ta manera brons aki, manera nan a kima den un oven, bo sa, manera ba ba ba lak e kos kima, awel, e ora e ta bini e ta bira

Um, and his voice as the sound of many waters. Wak no, ora bo tin, bo tin ons hende, nos hende na, wak, ora nos tin, um, nos a topo ku otro, weet je, um, ba- um, laga bisa nos a topo ku otro, toch? Bo ta kuminsa papia. Djeleu, bo ta tende nos, no? Ora nos ta huntu, dos of tres di nos, di, di, di e hombernan di nos, homber di a tin, di a, antianan, nos antianosnan, ni pa di nos ta papia, veleu, veleu bo ta tin di nos. Awor, esei ta nifiká, e di vers fifteen, And his voice as the sound of many waters. Bo sa e watervalnan, kon e ta sona, waterval? Awel e esei ta nifiká su su su su su su nòmber òf su su stèm ta ta duro, wak wak e si kos manera esaki.

Awor ku mi ta bai na Daniel, mira Daniel chapter dies vers vijf, Den I lift up my eyes and looked, and behold, a certain man clothed in linen. Esaki ta splika tambe tambe ta splika kon

ah antes ais es lamps of fire dus e kolo di su e blanku di su wowonan ta kora and his arms and his feet like in color to polished brass pa ta wak ta sta di brons trobe and the voice of his words like the voice of a multitude so su stem tabata duru mane hopi hende hunto.

E tabata mustra hende riba kos nan ta hasi. Nos a. En his countenance was as the sun shineth in his strength. So, ja, esaki mi, ja, esaki ta tur kos ku mi ka tabata kere splika. pa aworki pa bosnan um stòp di um um kere stòp di kere ku um Yahushai tabata un hòmber blanku. Bo kèch? Wak, ora bo ta bo ta um Bo ta buska riba e nomber di Hesus, bo ta, bo ta mira e koin ki. Oke? Koin ki bo ta mira. Anto, den Bijbel ta skibi otro, e no ta un homo ku ta asina ki. Anto, e Bijbel ku ami ta usa, usa, hendenan, hendenan di Great Millstone ta usa, ta King James Bijbel. Anto, e Bijbel ta e Bijbel ta promé Bijbel ku wòrdu skibi den ingles, di angles, di ingles, fe hebreos anto fe e grieks nan a vertal e, bo wak. Dus e otro Bijbelnan ku bo sa, e Bijbel ki di dies kuater buki ku nan a saka fe dje, ta den e ta e den, ta e King James Bijbel, sixteen eleven edition. Osea, e koe ki bos bosnan tin ku sake sakele for bosnan kabes, paso esaki no ta kak wak malesa den Baibel kaba wak no wak no esei esei esaki no ta kabei style di un ship, un schap, esei ta kabei di kabritu, lo wak, anto e tambe ta bisa su kabei tabata blanku, dus bo bo sa

cu sa, pero nan no ta splica no hende. Pero depos nan tin cu cuminsa splica hende ken nos ta, pasobra e tempo ta bini pa Yahushai ta bini bek, anto ey, nos hende ey, bosnan tin cu lanta, bo sa. Awel, with that, I'm gonna give all praise to Yahawah, Baal Sham Yahushai, Waharokah Kodash.